Dyma y blwyddyn gyntaf y prosiect Ceir Trydan Cymunedol ar fin dod i ben. Dau brif nod oedd gynnon ni efo'r prosiect yma. Y cyntaf oedd bod ni'n treialu model o gar cymunedol mewn ardaloedd gwledig yng Ngwynedd sydd efallai hefo materion a heriau ynglŷn â trafnidiaeth cyhoeddus. Ella amser car yn cael ei ddefnyddio i fynd â pobl sydd ella wedi cael ei ynysu i apwyntiadau meddygol neu i yym ddigwyddiadau cymdeithasol. Yym yr ail nod oedd bod ni'n treialu y defnydd o geir trydan mewn cymunedau yma yng Ngwynedd. Mae 'na gynnydd mewn ceir trydan yy wedi bod yn y deg mlynedd dwytha yym felly oddwn i'n gweld os oddwn ni isio profi i bobl yng Ngwynedd bod car trydan yn gallu bod yn opsiwn posib iddyn nhw. Felly am flwyddyn gynta y project yym mi roedd ddau gar wedi cael eu lleoli yn Bethesda ac yn Abergynolwyn yy felly dyma ychydig bach o hanes nhw. It started off slowly but gradually it increased as word

but the surrounding area. Wel, dyma ddipyn o bobl eisiau defnyddio i fynd i gwaith ac ati. Dyna ni gynghorwyr, fuo hi ar drip i'r Alban, mae wedi bod i Gaerdydd, mae wedi bod i Lerpwl, Cheshire Oaks, fwy nag unwaith, siop adolyg, o teuluoedd. Wedyn, da ni hefyd wedi defnyddio yn ystod y clo mawr ar gyfer danfon bwydydd lleol i bobl. The car was used um, throughout the initial lockdown

Be sa ni'n cynghori pob un ydi siarad efo gyr- gyrwyr ceir trydan yn 'ych cymuned chi. Ma' 'na l- beth wmbrath yn 'yn o gwmpas. Ma' nhw'n wybodus iawn, ma' nhw'n efengylaidd am rannu 'u gwybodaeth. Wedyn 'dach chi'n dysgu gymaint gynnon nhw, a mi ddown nhw yna i'ch helpu chi. Felly, diolch yn fawr iawn i Arloesi Gwynedd wledig, ma' 'di bod yn grêt o brofiad, a pob hwyl i yy cymuneda Ael Huan a Phen-y-groes efo'r ceir trydan o hyn ymlaen. Nôl ym mis Medi. Be wnaethon ni wneud? Galwad agored er mwyn dod o hyd i'r ddau leoliad nesa' i'r ceir. Y ddau grŵp llwyddiannus oedd Siop Griffiths, Pen-y-groes a Antur Ael Haearn yn Llanelhaearn. Da ni yma yn Siop Griffiths yn Pen-y-groes yn edrych ymlaen i gael y car trydan cymunedol am flwyddyn. Helo, yno fi 'di Tomos a dwi'n aelod o Antur Ael Haearn a da ni fyma yn Llanelhaearn yn edrych ymlaen i cael y car cymunedol am y flwyddyn. Be da ni 'di ffeindio ym Mhen-y-groes ydi bod Ym, bod 'na ddiffyg trafnidiaeth cyhoeddus, ym, yn enwedig wrth fynd o'r mynyddoedd lawr i Dinas Dinlla, er enghraifft, ym, a ma' faint sydd yna, dy- dyn nhw'm yn rhedeg yn aml iawn 'lly. Ym, felly be' 'dan ni'n obeithio ydi bydd y car ar ga'l i bobl allu teithio o gwmpas, ym, pentrefi'r Dyffryn a i ardaloedd eraill cyfagos neu neu bell 'lly. So, un o'r problemau fi gweld efo gwaith Bill Board ydy um, fod yna traffaeth efo trafnidiaeth. So, achos o'na bus yma o Gymon pob awr, o'n problemau efo pobl yn mynd i gwaith, neu, um, neu tho, gwaith, eto mynd i llesiant, a bethau, efo'r uh, car cymunedol, yn fel, reit, dyma beth da ni isio. So, i fatha pobl gallu gwneud mwy o bethau, eitha, mynd i mewn i swyddi, neu, um, to, Falle mynd i gym. Felly bydd yn un obeithiau ydy fydd pobl yn um, dod yn fwy cyfarwydd efo ceir trydan, yn dysgu mwy amdanyn nhw a o bosib yn illa prynu car trydan i hynna'n y dyfodol, um, gan obeithio lleihau oil, ol droed carbon yn, yn y dyffryn. Da ni'n meddwl cael y car cymunedol yma, so cael pobl i volunteerio, mynd â pobl i siopio, neu mynd â nhw to, i, i, i dre, i wneud to, i beth bynnag maen nhw eisiau. Cyn y Covid, Mi oedd gynnon ni broject ar y gweill lle oedden ni'n gobeithio cychwyn, yym, sef yr O Fama i Fanna oedd ei enw fo, yym, lle oedd gynnon ni griw o gwirfoddolwyr yn tywys he- bobl hŷn i be' bynnag rili, yym, apwyntiadau meddygol, yym, be' bynnag, siopa, yym, a gallu gwneud hynny am bris eitha' rhesymol. Yym, ond ar hyn o bryd, da ni'n mynd i gallu mynd ymlaen efo hwnnw, ond da ni'n gobeithio gallu cychwyn yn yn y dyfodol agos efo'r, gobeithio, y car trydan.